Mba'eveve aty táva Encarnación. Ayvu marane'ỹme g̃uarã, mba'éichapa nde réra? Che ha'e hína Arnulfo Soleil Codapar moakãha. Codapar he'ise hína Confederación para el Desarrollo Aeronáutico del Paraguay. Moõ ñaĩ hína. Ñaĩ hína ko kurusu veve oguejyhápe hérava Capitán Miranda ha Encarnación Aeropuerto-pe. Héẽ, ha mba'épe ojejapo ápe hína, kódapa rojapo? Ha ko'ã ñande jajapo hína ko'ág̃a peteĩ festival aéreo. Mba'e hína péva ndoikuaái ape g̃uarã. Ha péago hína peteĩ vy'a guasu aeronáutico, oikóva pe arapytu reheguáva. Opaichagua ovevéva. Opaichaguaite ovevéva. Ha oñemombóva. Ha ikatu oĩ ovevéva oñemombóva paracaídape, ovevéva aeromodelos. Oveve aparapénte opaichagua hína. Ko'ápe oipytyvõ avei militarkuéra. Ha ko'ápe oĩ hína Fuerza Aérea Paraguaya, ou ñande ñandeapoja oreko avión de combate, oreko avión ombovoa paracaidista. Mba'éicha hag̃ua ou la militarkuéra civil apytépe? Ha ko DAPAR-nko tĩi alianza estratégica entre civiles y militares. Ñande nko. Ñamongakuaára ñande retã oñondive ndaha'éi ñañorãirõhápe oñondive. Mba'e ohupytyse ko Dapar? Ha ore hína ko romoherakuãse ko Kurusueve oguejyha encarnación orekóva. Mitũ'i ipuku kóva, tuicha. Tuicha porã, ikatu ñambotuichave, péro péicha oĩháicha jaiporáma. Ha oréve roipota hína ani oiko oiko va'ekue umi ótro henda rupi, San Pedro, Cajasapa, umíva. Ha'e oiko. Ha oñembya'ipa chupe kuéra la ikuruse veve jeýha, oñeme'ẽ chupe kuéra la tembipurúva, noñembo'éi chupe kuéra mba'éichapa oipuru va'erã. Ha upévare oñembyaipa chuguikuéra, ha upévare ndoipotái ore oiko ápe, ko Encarnación-pe. Mba'e pejapóta ani hag̃ua oiko Encarnación-pe péva? Ha rojúta ápe péicha romoherakuã ha roñeha'ãta rojupy'ỹi ha roychukáta ñande rapichápe mba'épa ikatu jajapo kóvare. Hetaiterei mba'e ikatu jajapo heseve. Kurusu veve guejyha peteĩ tembiporu tuicha jaipurukuaárõ aje. Ha'e hína. Ha jaipurukuaárõ ikatu ideaprovechoitei ñandéve. Ha ayvu marane'ỹ.

Mba'éicha bandera karai. Se eh, mayor retirado Reginaldo Martínez, se secretario Confederación Paraguaya para el Desarrollo Aeronáutico del Paraguay. Ape Kurusu veve guejyha oje'e apista mba'e hína, mba'éicha tuichakue. Ha ñande pista ko'ág̃a apo'ỹiha iporãitei, oreko mil trescientos métros por cuarenta de ancho, ko'ã ko pístape ikatu oguejy aviones hasta capacidad de ciento diez pasajeros. Tuicha rehegua umíva. Tuicha rehegua umi oservi avei ko'ág̃a dentro de toda la región. Ogueraha Buenos Aires-pe Sao Paulo, Montevideo, umi oguejykuaa ko'ápe de paso ohoháicha Ciudad del Este, Sao Paulo ojapoháicha, ikatu avei ko'ápe ohasa Encarnación, ya sea Montevideo o Buenos Aires ahí ogueraha gente ko'águi. Arakuépe ikatu. Arakuépe ko'ã ag̃aite hína porque ne'ẽiti osẽla ore, ne'ẽiti oñembotáiti la

Ko jejapo kuaárõre como Confederación Paraguaya para el Desarrollo Aeronáutico rocorre todo el país roha'arõ la gente oikuaa haguã lo que es la aviación ya sea deportivo o profesionalmente como piloto o como paracaidista, parapentista, aeromodelismo umi entero. Oĩ oguerokyhyje ajeveve ha hetaiteve oĩ ovevese ajépa. enterovetéva ogua'i egoteja heta oveve ha agueraha rrekuérdo porã, ha ovy'a hikuái he'i, Kuára, che nacheresaráime, nunkamá nacheresaraivéma, pórke ovy'a ohasa porãite hikuái. Ayvu marane'ỹ.

Ha yvúma nane'ỹva g̃uarã, mba'éichapa nde réra? Mba'éichapa, che ha'e Ángel réra, mburuvicha mokõiha ko apárpe. Ha mba'e guerohorýina ko mba'e oikóva Encarnación-pe? Ha ko Encarnación-peko iporãitei la rojapo, ha rojukaséngo vai ore, ore rembiapomíla ñande retã ryepýpe. Upéva reko hetáma rojepasea rojapo la Evento tuichagua opa rupi rei veinteháma rojapo ko'ág̃a hína ha la obra del Espíritu ome'ẽ rojapove hag̃ua gracias a la colaboración de muchos amigos, de amigokuéra Fuerza Aérea Paraguaya ha umíago ha'eháicha nde la iporãko la obra rembiapomi hína ikatuag̃uicha ha ñane hénte ky'epypegua de pueblo ohechami la peporãtãi de vez en cuando.